Ie, chi siwr o fod wedi synhwyro bod fi ddim ar glos ffarm yr wythnos hon. I wedi gwir, weitha pell o unrhyw ffarm, gan y mod i yma yng nghanol dinas Abertawe. Ond mae yna gysylltiad amaethyddol oherwydd mae yna un adeilad yma sy'n derbyn cynnyrch o sawl ffarm bob dydd, a'r farchnad yw honno. Ac mae'r farchnad eleni yn dathlu carreg filltir bwysig iawn yn ei hanes, sef i phen-blwydd. yn hanner cant oed. Ond mae hanes y farchnad hon yn mynd yn ôl ymhellach na hynny hyd yn oed. Rhyw fil o flynyddoedd i weid y gwir, i'r dyddiau pan fydde pobl leol yn dod at ei gilydd i werthu cynnyrch yng nghysgod Castell Abertawe. Fe symudodd y farchnad i sawl lleoliad arall yn y dre, cyn i farchnad dan do gael ei hagor am y tro cyntaf ym 1897, a hynny ar stryd Rhydychen. Yn ystod y rhyfel ym 1941 cafodd y farchnad i dinistrio'n llwyr, ac oherwydd hynny aed ati i ail-adeiladu adeilad newydd sbon, wedi chynllunio a bwa arloesol yn rhan ohoni, ac ar y pryd dyma'r adeilad mwyaf o'i fath yn Ewrop. Dyma ni, Gareth, yn yr adeilad fel mae e heddi. Mae'n dipyn o adeilad, yn dyw e? Oddi yn adeilad mawr, mae dros um, 30,000 o droedfeddi sgwar o ardal tu fewn yr adeilad. Yeah. Um, gas ei gynllunio uh, gan partneriaeth Sir Percy Thomas, sy'n um, penseiriau enwog iawn sy'n gwneud nifer o adeiladau arall yng Nghymru, gan gynnwys y Guild Hall yn Abertwe, no, right, ar ran yeah. y Brifysgol yn Aberystwyth hefyd. Yeah. Um, yn ogystal â'r farchnad, mae da chi siope ar y tu fas, a wrth gwrs oedd gwesti y dolffin na hefyd. So oedd e'n eitha um, gamp a gas i adeiladu yn 1961. A mae wedi dod yn un o adeiladau pwysica'r ddinas erbyn awr, ond mae pawb yn dod yma. O di, mae lot o fwrlwm yn y ferged. Dwi'n cofio cael yn drago lan pan o'n i'n grwti yn y 60au a'r 70au. Dwi'n fam i, gorffwn i rownd y, y marchnata a, a, a pharnu pethau fan hyn fel bara lawr y cocos yn enwedig. Yeah. Ych chi'n dal i ddod ma ambell waith? O, dyn ni'n dod ma, ni, ni, ni wedi dim byd gwell na bita bara lawr y cocos yn nosod yn y botel o wyn gwyn da fe. O, hyfryd. Lyflu.
Mae'r ddelwedd yn arbennig.
Lyflu. Y farchnad yma yn Abertawe yw'r farchnad dan do fwyaf yng Nghymru, ac mae'n gartre i dros gant o stondinau. a mae yna nifer o'r stondinau hynny wedi bod yma ers y dachreu un. Stella Tomos i ni yma, stondin Mair Harris yn y farchnad. Beth yw hanes y stondin 'ma te? Maid of a Madras, well, been with 60 years. Um, busnes yn gif i oedd e, cymeryd i drosto fi pan priodes i gen mlynedd yn ôl. Beth chi'n meddwl yw pwysigrwydd y farchad yma i, i ddinas fel Abertawe? O, pwysig iawn yn gwybod mae'r coc, cockles a'r lafau bred, a chi sy'n mynd i gael yma arall. Mae'n Wel, fi, fi, bob man fi'n mynd, os fi'n mynd, os fi'n cael amser i mynd i mannen, a'r lle cyntaf fi'n mynd yw'r farchnad.

Maen nhw'n edrych yn fendigedig, dych chi Rhydian. Ti sy'n gyfrifol am ei wneud nhw? Odyn, ie, ni sy'n neud nhw gyd lawr o ffarm drynu yn Ancaredig, jyst tu fas i Gyfyrddin. A fi wedi neud cwpl o hunan, pan o'n i'n dechre. Mae mas yn gwerthu nhw nawr. Wel, na fe Rhydian, na i adael ti gario mlan. Beth yw pris y Russells fan'na de? 5.20 de, plis.
Reit, 'na ti.
Iawn. Good, diolch yn fawr.
Stop Diolch yn fawr ti.
Iawn, diolch. Hwyl nawr.
Hwyl nawr. Ac ni fydd yr un ymweliad â'r farchnad hon yn gyflawn heb alw draw i'r stondin gocos a'r bara lawr. Lucy, wyt ti'n un sy'n gweithio yma stondin Carol Watts yn y farchnad stondin, o'n i'n deall sydd wedi bod yma Ers y dachrau i gyd, chi'n gwerthu beth 'y ni'n gweld, rhei o'r pethau mwyaf poblogedd sy' 'ma falle, y cocos a'r bara lawr. Pa mor boblogedd y'n nhw yma ar y stondin? Maen nhw'n poblogaidd iawn, mae pobl o wahanol adrannau yn dod mewn i prynu cocos a bara lawr, hefyd cocos yn y shell. Pa fath o bethau eraill 'y chi'n gwerthu yma ar y cyfan? Ni'n cael whelks a hefyd mussels. A mussels yn y shell a fel sea food a popeth fel hwnna hefyd. Beth oeddet ti'n gweud sydd yn gwerthu orau gyda chi ar y stondin? Beth yw'r pethau mwyaf poblogaidd oeddet ti'n gweud? Bara law fi'n meddwl yeah. a cocos. Mae'n fwy traddodiadol i Abertawe.
Carwyn Jones, wyneb cyfarwydd yma yn y farchnad. Pwy mor aml chi'n cael y cyfle i ddod i farchnad Abertawe fel hyn? Dwi wedi bod mas amser nawr, achos byw ym Mhen y Bont, wrth gwrs, dwi ddim yn cael lot o gyfle, ond uh, ar un adeg, o'n i'n byw yn Abertawe ar un adeg, o'n i'n dod yma lot. Oedd yna ci wastad yn dod fan hyn, achos oedd e'n bita cockles a vinegar, wastad, mae'n mae, mae cwdyn, achos oedd e'n smoco sio gymaint, na gyd oedd e'n gallu blasu. So vinegar a cockles, fi'n cofio'r fi cofio gwynt A na pam, mi wastad wedi bod yn hoff o'r farchnad hyn. Mae yna digon o gynnyrch lleol yma, cynnyrch y gŵyr, cynnyrch ffres a cynnyrch da. Ac hefyd mae yna stondin da pysgod, pysgod ffres yma. A dych chi ddim yn cael hynny yn llawer o lefydd. Ers pryd i chi wedi bod yn dod i'r farchnad yma? O, sbran o dde, sbran o dde. Ar bob i gwrtyn am ni. Oedd ar un farchnad. Shwt ych chi'n gweld y farchnad wedi newid ar hyd y blynyddoedd O, te? wedi newid i'r gwell wedi ni. Wedi. O, mae popeth mas e. Pob peth, glân, fish, cig, unrhyw beth chi am. Be sy'n bwysig dros ben yw wrth mynd rownd mae 'na mae 'na gymysgedd o stondinau yma a maen nhw'n llawn. Yy mewn rhai llefydd chi'n mynd chi'n gweld bod rhai o'r stondinau'n wag, Ond mae dal i fod lot o, lot o, o fywyd yn, yn y farchnad hyn.
Ac i chi ffermwyr sy'n achwyn bod yna ddim byd mewn marchnad ar eich cyfer chi, wel meddyliwch to, achos mae yna rhywbeth yma ar gyfer pawb. Felly, penblwydd hapus i'r farchnad a phob lwc am yr hanner cam mlynedd nesaf.